Mına bala yaş bekte tuvdı, altı yaşında yoq edi Tırkiye ketkende. Meraba, meraba, qates arısızmı? İyi. Siz qayda oturasız şimdi? Ana. Amerikada. Aa, mına Amerikan kişi, Amerikadan keldiñizmi? Vay, hoş keldiñiz, hoş keldiñiz. Şimdi eviñizde zaman yoq, bizim yaqlarda şöl yağında köyler seksen beş prosent cığıltıldı, pişi qalmadı. O balalarnı alıp kirdim men bir afta kösterip. Oyrap turam, oyrap.

Yirmi eki, yirmi eki sene Amerikada qaldıq. Episine Amerikada bolğan cemaatime, arqadaşlarıma, balalarıma, torunlarıma episine selâm aytarım. Mında bütün şey, aqrabalarımman körüştim. Şimdi camige keldik, eki rekat namaz qılacağız, qısmet bolsa, inşalla. Bu yerde de Münire ablaman, Zöre ablaman körüştik. Pek quvandıq, episini tanıyman.

Az çoqraqta köşk edik, alaymız. Yoq, çoqraqtan köşmedi, onlar şeyden köşti. Qaydan? Şegelekten köştiler anda. Yoq, Şegelekten, aa! Maylacıñ tarafı zamanında. Aa, olarğa, olarğa Qatay partiyası der edik bizer. Şegelekten köşk etdiler. Olardan ğariplerden biri qalmadı. Episi mınau mağarebede, balaları Aziyada ölip bittiler. Teran közü açıq kişiler, sau qaldı bir-eki dane. Ana bu köterip jibergende o yaqqa. Netip jibergende, altmış prosent millet öldi o yaqta. Bir mınaday qabaatleri yoq. Stalinniñ etken yaramazlıqları episi. O Stalinge sıra berem ama Stalin de ruslar yapan. Ana şo gruzin yaramazı. Stalinge sıra bereler. Qaçasındasız? Özleri yapa. Qaç yaşındasız? Seksen bir. Seksen bir. Seksen bir. A men eki yaş sizden ekenmen.

Tarfan şe. Aday bergenler sonday. Yaşbek demek yaş, bek yaş. Oğa. Men bardım yazına. Bardınız mı? Oğa Unukovo degenler. Unukovo demek yaş bala bolğan. Bala. Aday bergenler sonday edi etken. Okünevka eken öyle. Kızıl Şıñırav bar o yanda. Kızıl Şıñırav degen köy, Krasnıy Polyana dep jibergenler. Hepsini deñiştirgen. Ay, malades, malades. Yaşayışları o yaqta bir qarar. Ta men Amerikada ne de bolmadım. Ketmeye mülküm edi. Ana bir qaç tane tatalarımız aqayğa şıqqan edi, ta russkiy podanlılarğa. Ana şoñun içinde qaldıq biz. Asıl turetskiy podanlı balalarımız. Ana bu balalarnıñ babaları hepsi turetskiy podanlı edi. Ha, sü. Ana bu. O, onarnıñ alalarınıñ oğlu Abdülkerim sağmı? Kimlerniñ balaları? Şofer Abdülkerim. Ha? Şofer edi Abdülkerim. Mına men şoman.

Masterskoyda. Nasıl masterskoy? O, Qarakorum masterskoyında. Avtoman? Tamirci, motor, traktor. Aa, mehanizatsiyada, mehanizatsiya masterskoyda. Añladım. Köremsiñ, Kerim. Kerim. Ayşe, qaçıncı yıllar çal-? Men beş yıl çalıştım anda. O, Kerim Qoñuratta doğğan. Yoq, mına menmen o. Şofer apterim deseñiz, mına menmen o. Başqa apterim yoq edi o maldes. Señ bir arqadaşıñ var edi, bir lenli, bir nelli. A, Ablâlim. Meñ arqadaşım Ablâlim ölüp ketti o. Öldi mi? He, şofer edi o. O yaramaz edi o. Köşsiz edi o. Oylanmay iş yapa edi. Oylanıp yapmaq kerek işlerni. Acımas edi halqqa, şonday bir tabiatı bar edi. Alla, Alla, kâğıt bunday bolsun deme. Ana, men şu apkerim, başqa apkerim yoq. O malde bolsa.